Assalamualaikum ulun sampaikan gasan hadirin sakalian mudahan kita sabarataan bauntung batuah

maungkai apa nang gasan bacangkura, Mang Agus handak mamadahakan dulu siapa nang bacangkura malam ini di higa mahiga nang di subalah kanan Amang Agus babaju hirang, hirang manis urangnya ngarannya Paula Murni Fernandes, apa habar? Baik Mang, baik Mang. Nah, pacul pintarnya ini oh, sedikit nih gitu apa ya. Nah, sekira kelihatan tuh kan anu eh. Kelihatan anu popor.
Paula nih sawat jadi pohon gawi di anu lah PMKRI lah. Iya, Mang. Apa kepanjangan PMKRI itu? Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. PMKRI lah Kalimantan Selatan Banjarmasin lah. Banjarmasin.
Nah, karena Agus betakun apa ngarannya nang tapaut lawan uh, kaya apa hubungan antar umat beragama bubuhan nang anum-anum kaya Paula ni nah. Iya. Uh, tapi sebelumnya mah Agus handak manarawa nang bungas di hujung tu nah. Ngarannya kiawannya Ayu. Taga siapa ngaran pian pintar? Oke.
Ngaran ulun Niko Mang Ayu. Niko Mang Ayu. Ya. Nah, urangnya bungas apa ngarannya ngarannya kayak urangnya. Pian dia mana pintar ah, KMHDI kah? Apa tuh KMHDI iya, itu? dari KMHDI.
Apa kepanjangannya?
itu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Gitu nah. amangai. Terima kasih pintarlah.
Iya. Ah, kayaknya Mang Agus betakun soal kayak apa ah, bala corona nih nah. di di di kondisi wayah ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Nah, okay. kalau subalah kiwa dulu nang panjang rambut, mata jua. ini cerpenes. Waduh.
Apa karena cerpen? Oh, ini ah, orangnya gagah, rambut panjang, mudah cintanya panjang juga ya. Karena Iki Setiawan. Apa kabar? Baik, Mang.
Nah, Iki Setiawan ini uh, inya di kampung buku itu berurusan lawan penjualan, distribusi ya, buku okay. segala macam. Sabuku nih nah nang diurusinya. Jadi karena Amang Agus nak bertakun ki apa uh, di masa bala corona ini uh,

Apa Himak Budi itu? Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Cabang Kota Banjarmasin. Nah, langkap sudah artinya ya. terkumpul uh, pengarannya nang ada di sini nang himung mana Mang Agus lah. Uh, ah, pengarannya semalam 14 Agustus itu 70 tahun usia Bumi Antasari atau Provinsi Kalimantan Selatan ya lah. Ya. Hari Senayan kena 17 Agustus Itu tujuh puluh lima tahun Republik Indonesia, ya kah? Ya. Nah, makanya bacang kurah kita malam ini itu meungkai ada peribahasa Indonesia nang dipakai orang sepalian banyak di orang memakai tapi kada tahu itu asalnya pun Minang nang artinya orang baik tuh kayak apa ya. di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung padahal dalam budaya Banjar ada juga peribahasa nang sama maknanya nah orang banyak kada tahu itu menjadi judul kita bercampuran ini nah. Oh, nang nang apa iya, judulnya iya. itu seraba rasuk, seraba sadang. Seraba Duduk sadang, sadang berdiri sadang. sadang. Nah. Orang baik itu adalah nang seraba rasuk, seraba sadang, duduk sadang, berdiri sadang. Artinya di mana aja inya uh, kawa menyesuaikan diri gitu, beradaptasi lawan orang. Nah. Okay.
Jadi Di umur tujuh puluh tahun bumi antasari ini nah lah di wadah kita ini uh, syukur sampai ini kada kada suah ada konflik suah sara kada ada lah. Nah kayak di benua orang tuh ya kalau banu bakelahi. Nah terakhir tuh di Jawa Barat ada uh, eh, Sunda Wiwitan kah? Ya, ya. Nang kuburannya dilarang segala macam kan. Ya. Nah itu kada baik kan.
Sementara Indonesia ini bineka tunggal ika ya kalau. Ya. Nah jadi sebujurnya gambaran bahwa Banjarmasin inilah itu mencerminkan apa ngaran miniatur Indonesia itu kelihatan lah sama Agus hendak mengisahkan rajin lawan orang luar sama Agus bisa kene misalnya indung bumi antasari Kalimantan Selatan ini kan di Banjar neh Banjarmasin neh ya. nah Banjarmasin ini pulau jadi di, dikelilingi oleh sungai Baritol sungai Martapura oh, nah iya. pusatnya anggaplah rumah ibadah itu sebagai simbol lah

kerakatan antar umat beragama itu bagus. Ya kalau kelihatan di situ kada pernah ada masalah ya. segala macam. Nah, artinya anggaplah kalau ada masalah yo itu kada tapi ganal banar lah. Nang ama Agus nak betakun itu dalam bala corona ni nah kayak apa Paula? Paula dulu lah. Bubuhan pemuda-pemuda PMKRI ini nah usahanya artinya kan banyak usaha nang mati nih Iya, begawi betul. ngalih ya kalau sekolah Iya, iya, iya. parai ya kalau Iya, nah iya.
nah kayak apa bubuhan apa eh, bubuhan pemuda nang anum-anum bubuhan PMKR ini nang menyikapi masalah ekonomi nang dapatnya pandemi ini kayak apa kalau untuk ekonominya pasti sangat rugi loh bang karena selain harus eh, eh, berkumpul Hmm. itu

Masuk, subuh, bulik, siang. Karena kadada balajar, habis tu jaringan sulit di kampung ulun ini. Jadi kakanakan ni lebih banyak nonton tipi jadi generasi rebahan. Di kampung di mana itu? Di Buntut Pilanduk, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Ya terus. Terus lagi karena pandemi ini apa?

Yeah. Itu pun nggak semua keluarga yang melaksanakan peribadatan. Streaming, streaming juga kan? streaming.
kan? Karena kalau streaming karena jaringan. Yeah. itu tuh terus lagi kan ada antena di kampung itu bang apa BTS. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi kada berfungsi jaringannya, kada ada jaringan. Gasan antena aja ibaratnya tuh gasan hiasan aja kayaknya. artinya tuh nyaman jaring batahi lala ya kalau ya, daripada jaringan sinyal ya. itu kan ya. maka presiden RI itu sudah mula pala paring nah, itu nah ya, ya. nah mestinya pemerintah kabupaten kota tuh menambahi ya kalau okay. nang akses apa komunikasi nang kayak selular segala macam tuh sih kira okay kada ada gangguan sinyal. Inge, kota berpikir ya kan ya kalau okay. anak sinyal barang itu nah. Dasar bujur.

Ya. Artinya mun tak dapat pukuli aja ya Allah. Iya. Memberi muar ya Allah. Jujur.
Menelpon kuitan aja ngalih. Oh, nah. oh, oh, oh.
Nah, itulah ah, kita ke pengarahnya Magus betakon nang ke baju putih ini. Iya, nang nah, bungas.
Nah, kayak apa distribusi buku atau penjualan buku dampak bala virus corona ini nah di kampung buku artinya apakah uh, ada bedanya sebelum lawan imbah corona ne ataukah misalnya ada orang nang hendak nukar okay.
tapi misalnya duit bebayanya lalu nukar cicilan oh. di, di di apa Cicil. di kredit dicicil gitu nah kan dua tiga kali atau kan nah kayak oh. jadi kayak ini emang lah ulun nih kan apa bertanggung jawab apa menjualkan buku di, di, di tiga kios nih nah jadi

Astaga Julen. Karena ada sebuting-buting payu. Ya Julen nih.
Jaka corona nih manusia lah Julen nih. Orang Ada jitak boleh. Julen nih.
Kacau.
Kan ada apa Julen nih? Itu masa PSBB ya. Ini Iya. PSBB.
Pembatasan sosial berskala besar Ini tuh apa, Li? makanya ulun anu apa

jadi gasan nang kada maumpati protokol atau peraturan itu ada sanksi lah uh, rasanya nang kada bawa masker itu ini masih sosialisasi pak gitu okay. nang denda duitnya bila bagi nang kada maasi aturan itu ah, seratus ribu kah gitu. Oh, ribu. Nah itu sekalinya banyak juga nang kada setuju kasihan nang mau jack atau apa tuh yeah. nah. Iya. Jadi sama Agus ini pernah membaca apa

sosialisasi hal yang hal yang kayak itu aja gin sangat berguna bagi kita ini pemerintah provinsi rasanya mm -mm. Uh, tes swab masal nang sepuluh ribu ya, ya. Lah.
itu cuma edaran surat nah, sepuluh ribu ikung maksudnya sepuluh ribu um, ikung tuh cuma ulun lihat peredaran surat aja oh. tanpa ada sosialisasi entah ulun kada tahu atau apa tapi ulun lihat dari RT ulun nah. atau dari lingkungan-lingkungan ulun tuh kededa itu sosialisasi nah. itu seharusnya di, di Banjar nih lah iya bang
seharusnya kan ini kan gratis maksudnya ini hmm, hmm. menolong eh, warga-warga uh, yang kada tahu dan kada mampu loh hmm, maksudnya hmm. karena kalau tes pribadi bayar iya. larang ya kalau bukan ini kan kalau cuma untuk uh, disuruh memasker tuh ya kada kada berguna tuh nah maksudnya seharusnya kita tuh tes tes yang bujur-bujur swab yeah. tuh biar kita tahu gitu tanah bumbu kayak apa ayu oh ayu tanah bumbu ini termasuk nang banyak lah terjangkiti yeah. Iya. uh, pengaruhnya corona yeah. kayak apa tanah bumbu oh tanah bumbu tanah bumbu sendiri makanya seperti kayak

Begitu diberlakukan aturan dari pemerintah daerah Tanah Bumbu, mulai berkurang, berkurang, berkurang. Walaupun kadada sangsi lah? Iya, kadada sangsi.
Kumalah.
Nah, kaya apa? Nggih, napa te? Kaya, kaya, kaya di benua kaya apa masih no? Di Banua Paringin. Iya, Nah. Balangan.
Nggih. Ah, Banua Sanggam, Bumi Sanggam di Iya, Balangan. Banua Sanggam.
Kalau untuk di Banua Sanggam semasa corona ini apa yuk?

Anggaran yang kada sarik jadi basasarik kaya yeah. pembagian apa bantuan bansos ke dana desa. Nah, itu anu Amang Agus membaca di media online itu uh, pengarangnya Kabupaten Balangan ini lumayan juga nang terjangkiti nang kejangkitan corona corona ini nah, nang nang nang mati ada ada juga nah kayak perkembangannya sampai hari ini

masih tetap jalan bagus walaupun di tengah tekanan penyakit inilah itu mungkin juga karena kembali kepada nang judul tadi bahwa okay. orang kita itu terlepas dari apa suku agama golongannya inya bisa membawa diri itu nah nang secara berasuk serba sadang ya. duduk sadang berdiri sadang bisa menyesuaikan diri artinya munnya munnya kada kau dikarasi sudah ya kan nah gitu nah

nang menyangkut masing-masing apa komunitas kita tuh nah uh, siapa apa pengarahnya pandangan uh, untuk menghadapinya uh,
satu pesan sih dari ulun uh, kita sebagai manusia jangan uh, jaga jarak di imannya nah.

patuhi protokol kesehatan karena itu yang menjaga kita menjaga orang lain menjaga yang semua yang kita sayangi bahkan orang-orang yang kada kita kenal mantap mantap ayu guru si iya. guru itu iya. jadi eh, inya dalam peribahasa Banjar tuh ada nang tuha dituhakan nang anung disayangi gitu nah, nah itu apa ngarannya semacam filosofi budayanya

Jar orang jua jangan tapi malawan lawan peraturan karena amunnya kita maasi jua lawan peraturan kada siapa jua ruginya kaitu nah sambil ai kaitu istilahnya jar orang jua bapikir sambil apa baolah peraturan lawan nang manggunakan peraturan tu kaya apa itu pang maasi asi lah jar orang banjar tu.

Pizza Rukun tersedia pesan nah. di lawan Pizza Rukun. Nah, nah kayak itu kan. Tahu juga kami melayani cicilan buku. Inovasi.
nah, ini ada kopi tipakan uh, gula habang julak imam gadaguman. Nah. nah.
Iya tuh komplit. Itu komplit. Jadi bilanya nemakan pizza rukun, itu jangan kadinget minumnya kopi, kopi tipakan gula habang